Voina movie kan ri kep tur chu American comedy fantasy kum sang hnih sawm panga an tih chhuah Invisible Sister tih kha a ni.
I ngainat zawngte nih chuan min lo like sak la, subscribe button kha min lo hmih sak ve keuh bawk la, a thlawn vek a ni kha aw.
Scene in tanah chuan unau pahnih Cleo leh Molly te chu an luna high school panin an lo kal mek a. Cleo chu thian kawm ngai lo, an school ah pawh tuma hriathlawh loh a nih laiin a laizawn nu Molly erawh chawng duh leh thian ngai natak an school ah pawh zirlai zawng zawng tena an hriat thup ang kha a ni thung. Thian kawm tam lo leh mite pawn an hmelhriat lem lo ni mah se, Cleo chu lehkha a thiam thei hle a. Chu hnu lama class-a a muhil lai chu an zirtirtu pa Perkins-a chuan a rawn kai tho. Mahni lawka a assignment submit chungchang a sawipui hnuah Cleo chuan Science lama theihna nasa zawk leh hriatna thuk zawk a nei tih a hriat avangin project pakhat nei turin a hrilh a. Chumi atana a hman tur thil pakhat a pe tel bawk. Chung thil chu Cleo chuan a thian neih chhun George-a hnenah a hrilh ve. Ani chuan chu project chu a harsat em avanga tihhlawhtlin mai mai theih a nih loh thu a lo hrilh thung a. Chutia ti ti paha school ground lam an pan mek lai chuan mi bully ching te chuan Tlio inchei dan emo style lutuk chu fiam thu thawh nan a hmangin an lo chhaih nak nak bawk. Mahse ani chuan enga tan mah ti loin a kal pel zui a. Chutih lai mekin an kiangah chuan Carter-a Tlioi lo star em em tu a rawn lang hlawl. A huaisenna zawng zawng nen Tlioi chu lehkha zirdunpuiah a rawn sawm chut mai. Mahse ani chuan a lo hnar fi thla thak. A chet dan mawi lo tak chu George-a'n a chhan a zawt nghal. Carter-a khan play mai mai a tum nia a hriat thuin Tlioi chuan a chhang awlsam et a. Chutih lai mekin a unaunu Molly chu an lam panin a rawn kal. A thiante ruala haw ve turin a unaunu Tleoi chu a rawn sawm zui. Mahse a ni chuan a thianpa George-a ruala a haw tur thuin a lo hnial. Tichuan Tleoi chu George-a scooter tlan muang zet hnungah chuangin an inphur haw dun hnak hnak a. In lam lo langin Tlioi nu leh pate chu kar eng emaw zah chhung chawlh hmanga zin chhuah tumin a lo buai hle. A nu leh pate an chhuah fel vel leh Molly chuan a teammate te tana dinner party a buatsaih tur thu a sawi chhuak. Chu veleh Tlioi chuan lehkha zir a ngaih thu a lo hrilh ve vat bawk. Mahse Molly chuan mi tlem teh bak, a thian te, an bialpa te leh lo tel ve duh thenkhat bak an ni dawn loh thu a la sawi hram. Tliawi chu thinrim ru viau mah se, engmah tih theih a ni der a si lo. An party thawm la chu a bengchhengin hnehawm a ti tak zet. A room lamah chuan an sarin science project a pek chu experiment a lo nei mek a. Chemical hrang hrang a pawlh kual hnuah thil khurum rum a rawn inzial chho tup tup mai. Chumi khunasa lutuk vaikiana tumna lamah a bul lawka chemical pakhat inhung chu beaker ah chuan a vai bu lut palh hlauh a. Chutia rilru buairu zeta a awm lai chuan pheng phe hlep pakhat hi chemical khu rum rum chungah a rawn thlawk. Chu pheng phe hlep chu man vatin bur chhungah a khung a. Mahse thawk leh khatah chu pheng phe hlep chu hmuh zui tur awm map loin a bo thut mai. Mak ti zeta awmin pheng phelep bo zawng chuan in leh a chheh velah a kal kual dun dun a. An inleng te an haw fel hnuah pawh George-a leh Tlioi-te chu an lo la ti ti. Chumi pheng phelep a tih bo dan chu George-a'n lo awisak loin hahdam tura a hrilh hnuah a haw san zui a. Chutih lai chuanin a unaunu Molly chu mu turin a lo insiam ve mek bawk. A bathroom atang chuan pheng phe hlep kha a rawn thlawk chhuak hlawl mai. Molly chu darthlalangah in en mekin a in enna bula light hnaih takah pheng phe hlep pawh rawn thlawk kualin light eng sa lutuk chuan a tihlum. Chu veleh Molly tui in turah a tla thla nghal tawp. Mahse, chung thil eng mah hre lo chuan Molly chuan a in tur in chhawp chu a in nghal kiah kiah a. A tuk zing lo langin zing dangah a tih thin dan ang bawkin Molly chu darthlalangah in en a tum. Mahse, a thla reng reng a hmu thei ta hauh lo. Chu veleh hlau leh thla bar zetin a au nghal chiam chiam a. Room lehlama Cleo-i mu chu Molly au thum chuan a ti harh zawk. A lei zawn nu room lam panin a tlan nghal vat. Bathroom lamah lut phei zelin a chhung a en kual a, mahse tumah a hmu lo. Chu ve leh Molly chuan a unau nuin a hmu thei lo tih a hriat hnuah a rawn au chhuak leh chiam mai. Hmuh theih loh a ni tih a inhriat chian hnuah hlauthawng zetin inchhungah a tlan kual zui a. Tleoi pawn thil thlen dan chu ngaihtuah chiangin a chemical siam chhuah vang a ni tih a hrethiam. A experiment neih chungchang chu Molly a hrilh a, chutia an titi lai mekin. Molly bialpa Dana chu Molly surprise tumin savawm thuam nen a rawn lut rup. Tlioi hnena Molly awmna a zawh chuan a dam loh avanga a la mut thu hrilhin a chhuah tir leh nghal vat. Molly hnenah tlan chho leh vatin darkar rei lo te hnuah hmuh theia a awm leh thuai tur thu hrilhin hlauthawng lo tur chuan a hrilh a, vawiin chu ina tum rih turin a hrilh bawk. Mahse Molly chuan vawiin atanga season a intan tur thu leh School zawng zawng hmaa an team tana a inlan ngei ngei a ngaihthu sawiin a room ah a lut a, kawrfual pawl ha in a lu ah bawtai a dah bawk. A taksa rilruang chu a lang ve thei deuh ta. Mahse, reilo te hnuah a thawmhnaw hak te chu a hatu ang chiah in hmuh theih lo in a rawn ral leh ta riai riai mai. Tichuan Molly chuan ama aia a lei zawn nu Cleoy chu school-a in lan turin a ti ta a. A thawmhnaw hak tirin amah ngin lem a va chang dawn a ni. School-a an inkhal phei hnuah Molly chuan mi zing a awm dan, kal dan leh a hawi her thlengin a zirtir zel a. A thiante a pawhtir ta. Molly best friend. Nicky chuan ni dang aia a vun a dan deuh thu a lo hrilh nghal. Tlioin a dam loh thua a chhan rualin a aw pawh ni dang aia a danglam thu a hrilh leh ta deuh deuh. An inbiak mek laiin Molly bialpa Dana chu a rawn kal. Mahse Tlioi chuan class a neih thu chhuan lam a siamin a kalsan zui a. A kalsan fel deuh chiah tia George-a hnena chang call a dawng leh nghal. Eng emaw harsatna a nei avanga class a chhulh tur thu hrilhin call a ti tawp a. Molly hnenah lab-a an buaina chin fel nana an kal ngei ngei a ngaih thu hrilhin a hruai phei. Mahse Molly chuan a lo duh ta tlat lo. Atlas hmasa ber Geometry chu kal turin a tur lui ta tlat. A u thusawi chu Clio chuan a zawm leh tho tho a ngai. An test paper an sem chuan a laizawn nu Molly chu a zirlaiah a hnufual hle tih a hre thiam nghal. Class an neih zawhah Clioi chuan Molly chu hau nghal burh burhin a zirlaiah harsatna a neih chuan zawt hreh lo turin a ti zawm zat a. Mahse ngeiawm zetin a puihna a mamawh loh thuin Molly chuan a lo chhang thung. Tliawi chuan thil dang sawiin lab atanga microscope an lak a ngaih thu leh chumi hmanga an buaina an chinfel tur thu a sawi chuan chu aia pawimawh zawk Pep Circle an tih mai. An team inhmuhkhawmna huna tel a ngaih thu Molly chuan a sawi leh ta tlat. Reilote hnuah Tlioi chu Pep Circle an neihnaah a va lut a, chutih laiin Tlioi pawn lab atang microscope a lo ru chhuak ve mek bawk. Pep Circle ah chuan a thiante'n Tlioi chu an lo lawm thiam hle, an kuah liam liam hnuah an tih tur an tan ta. Chutah chuan naute lem Bani chu an inpe kual ang a, a pawm apiangin thu dik tak, an rilru put dan dik tak an sawi chhuak zel dawn a ni. Nicky chuan a ṭan hmasa ber a, team member a ni thei chu a inchhuan thu leh a ṭhiankawmte avanga hmeichhe chak leh chhel tak nia a inhriat thu te, A bikin a best friend Molly chu a tana a pawimawh zia te, eng lai pawha a nihna ang anga a pawm thiam avanga a lawm zia te a sawi a. Chutih lai mekin Molly dik tak pawh inchhungah rawn lutin a best friend in a chungchang a sawi dan avang chuan a lo nui ve ver ver mai. Chumi hnuah naute lem chu Cleo hnenah Nicky chuan a pe chhawng ve leh ta. Ani chuan an zinga a thu ve thei chu a lawmzia sawiin a bula thu hnenah naute lem chu a pe chhawng nghal vat. Mahse Nicky chuan a thu sawi chu a duh khup tlat lo. A rilruah a vei tak tak sawi chhuak tura nawr luiin naute lem chu a pe let leh a. Mahse, Tlio chuan sawi leh chuan tur a neih loh thuin a lo hnial ve tlat. Chu veleh Nicky chuan a thutna atanga zu put thoin a laiah a din tir a, zak miah lo a eng emaw sawi turin a nawr leh. Tichuan, Tlioi chuan muang changin, A ni chu mi zawng zawng hmuh dan anga hmeichhe hmeltha leh thawveng tak ni loin a nihna takah chuan Tuma hriat loh, chu mai bakah hmeichhe khaw har tak a nih thu a sawi chhuak. Chu ve leh a thiante chuan an hmangaih thu hrilh liam liamin an kuah hlawm a. Chutih lai chuan Molly pawn ngawi rengin room chu a chhuahsan ve bawk. Molly chu lepa lut lehin Carter-a leh George-a ten a laizawn nu Cleo-i chanchin an lo sawi mek a. Carter-a chuan engvanga Cleo-in duh lo em em leh pehhel reng nge a nih chu a hrethiam thei lo a ni. Molly chu a microscope ruk nen chhuak ru zal zalin Cleo-i locker-a a thu ruk hnuah pip circle an neihna atang a laizawn nu Cleo-i chu a va put chhuak. Mipa fel leh smart tak Carter chu engvanga duh lo nge a nih a zawt nghal. Tliawi chuan a type a nih loh thu a chhangin a kalsan zui a. Rei lo te hnuah Molly chuan a bial pa Dana savawm thuam inbel chuk chu washroom lamah a zui ru. A zun lawk hlanin a thuam chu a ruksak zui a. Tichuan, savawm thuam inbel chungin Lap-a Carter-a hmu turin a kal zui. Tlioi anga insawiin Carter chu indeitpuia a va sawm phawng mai. Mahse, chu veleh a savawm thuam hak chu a ngaite bawkin an rawn ral leh mek mai. Carter-a chhana pawh nghak lo chuan a tlan chhuak nghal a. Hallway-ah Tlioi nen an in sup pawp. Room awl pakhatah lut dun zuiin atana Carter-a in date puiah a sawm sak thu Molly-in a sawi chuan Tlioi chu a thinrim viau. Chutia an titi laiin George-a chu a rawn lut ve hlawl. Savawm thuam a chan ve lai lo ral chu hmuhin mak a ti nasa. Thil awm dan chu a hrethiam lo hle. Chu ve leh thil thlen dan kim chang chu tlio in a hrilh fiah nghal zung zung a. Dana chu a thawmhnaw bo zawng in a rawn kal kual ve nasa hle bawk. Tlioi te awmna room ah rawn lut in engvang a a bialnu chuan peh hel reng nge a nih a rawn zawt nghal bawrh bawrh. Mahse engmah a chhang zui lo in George leh Tlioi te chuan an chhuahsan nghal daih a. School pawn lam an pan mek laiin Georgian Molly hnenah a best friend Nikki kha a duhzawng tak a nih thu a sawi chhuak ve rawih. Molly pawn a ni ang mipa tha tak chu Nikki-in a duh ve ngei a rin thu sawiin chhuahpui a sawm turin a hrilh a. Tichuan an pathum chuan, Engvanga Muli chu hmuh theih lo a, la awm reng nge a nih hriat chhuah vat a ngaih thu suiin in lama haw an rawt. Mahse, Muli bawk chuan an team in an khelh tur game a a in lan ve nge a ngaih thu a rawn sawi leh ta. Tleawi chu Muli anga inthuamin game chu an chan a. Chutiang game chu a la khelh ngai loh avangin Tlioi chu a zei lo hle. Mahse, a bulah a unaunu Molly awm ve in a hrilh ang zel a a tih tak chin ah goal hial khung in an chak phah a. Chutih laiin George-a pawn Nikki chu date ah a lo sawm hlawhtling ve mek bawk. In an thlen hnuah Tlioi leh Georgia-te chuan engvanga hmuh theih a, Molly chu la awm lo nge a nih hriat chhuah tumin an bei nghal. Microscope hnuaia Molly cell an en chuan hmuh theih loha a awmna chu darkar sawmhnih pali a ral hma an sut thei lo a nih chuan hmuh theih loin a awm hlen dawn tih an hmu chhuak. a sutna tur antidote chu an ngaihtuah vang vang hnuah a hmaa Molly-in a thil in ang bawk kha a in leh a ngai niin an hria. Tichuan, experiment nei nawn leh turin an unau chuan thlanmuala khatiang phengphehlep zawngin an kal nghal a, Georgia pawn school lama experiment hmanrua la khawmin a kal ve bawk. Thlanmual lam lo langin Molly chuan a chunga thil thleng zawng zawng chu Tliawi thiam loh vek a nih thu sawiin thinrim zetin a chhuah chhal bawrh bawrh. Mahse Tliawi chuan engkim a thil tih avanga ngaihdam a dil takah chuan Molly rilru pawh nemin an inkar a tha leh vat a. Experiment atan phengphe hlep an man hnuah school lam panin an kal leh nghal. An kal pah chuan a changa a nau finna leh thiamna te chu a awh a, a thik ve thin thu Molly-in a sawi chhuak. Chu vei leh Tlio pawn a u thian kum thiamna te, mi zawng zawng hriat leh ngainat a nihna te chu a thik thin thu sawi ve in, mahse anmahni nihna ang ve ve a an that tawk tawn zia sawiin fel takin a tlip zui a. School an thlen a, George-a an va pawh hnuah security guard chu an paltlang a la ngai ta fau mai. Molly-in hmuh theih loh a nihna chu hmang tangkaiin security guard chu a tih ṭhai a. Chu veleh George leh Cleoy chu experiment tihna turah an kal ve vat bawk. Mahse, an thil tih tur an han en chiang chu a hau tak bakah a harsat em avangin anmahni mai ni loin Carter-a scholarship hmang ngata zir thei puihna chu an mamawh tlat. Tichuan, an school-in an buatsaih Halloween party-a Carter a zung turin an kal nghal. Tliuiin a u bialpa Dana a hmuh ve leh a ni chu pan chawtin Dana pawn a bialnu nau chu a lo be tha viau. A bialnu nena tunlai an inkar chanchin a that loh thu a lo hrilh. Tliui chuan lainatin Molly chungchang thil thleng dik tak chu a hrilh hre ve ta a. Chumi hnuah Carter-a chu a zawng kual ve nghal. Carter nen an inhmuh ve le. Carter-a chuan vui takin eng nge a lakah a rilru put chiah a hriat thiam loh thu a lo hrilh. Mahse chung a thil sawi zawng zawng te chu Cleo-i chuan hre lo derin chhek in lamah chuanin a hruai phei zui a. Chu check in ah chuan Molly leh George-a baka Dana pawh a lo awm ve bawk. An zavai chuan mi pangaia Molly let leh theihna tur siamin an phe suau suau nghal a. Chutih lai chuan party in charge an zirtirtupa Perkins-a chuan check in a zirlai thenkhat lo phe suau suau chu a rawn phawk. Molly-in thil thleng a lo hrilhfiah zung zung nghal a. Zanlai dar sawm pahnih a ri lek lek ta mai. Antidote pawh an siam zo chiah. Chu ve leh Molly chuan a in nghal. Mahse engmah a thawk ta hauh lo. Darkar sawmhnih pali a la ral bawk si lo. An ngaihtuah fe hnuah kha zanah khan Molly khan tui pangai mai mai a lo in hauh lo. Pum damdawi. Antacid tuirel zawk a nih a lo in. Chu ve leh Tlioi chuan antacid damdawi chu an antidote an siam chhuahah telh zeuh in Molly chuan a in leh ta a. A tawpa tawpah hmuh theih in Molly pawh a rawn let leh. Hlawhtling in ti tak in an in kuah hlawm a. Chung thil zawng zawng zirtirtupa Parkinson a hmuhin, a zirlai naupang Cleo chu New Orleans-a scientist ho seminar neih tura a experiment chungchang thusawiina nei turin a sawm zui a. Scene tawpnaah chuan scientist bun tak tak ten an hmaa hmeichhe tleirawl la naupang tak ding chu ngaihsan hmel taka thlirin kut an beng hluah hluah a.
Aw le, kha tih zawng kha vawiin atana kan tih chhuah thei chu a nia. Kan channel min ngaihhlut sak a, a tir atanga a tawp thleng min en saktute chungah a bik takin lawmthu kan sawi e. Ni hman nuam vek u le.